Ka nshabe mukazi wangye oije aha ohereze abaana aba ebi tutaisize ku tugire ngu tubateze. Mbwenu nyico tushutamire n'abaana bangye nangwa abantu baizire, kwonka ku twaba tutaigire omu kakiiko akakye, twagira ngu buri mwojo n'omukazi we tubahereze ente. Imwe baana mwe n'abakazi baanyu buri omwe nitwija kumuha ente ibiri ibiri. Bashazire nibagira ngu omwojo abe niwe yahereza ente so mbwenu ka mbahereze ente ba marmi. Abaana bangye bariguma nibakora ebyabo, nibariisa ezaabo, nanye nkatsigazaho ezokurya nabaitu Mbwenu ziriho, mwije kasita mwiziremu, ka mwizireyo, Ruhanga waitu asiimwe. Omushaija wangye na ninkushaba ngu abaana aba bombi tubaheereze ente ezo ibiri. Naabiheereza ente mwembi, tinyine eki nkubaasa kukora ekindi. Ninza kuza omu nte ze, naanye nimbaronderamu ente bantu mu mugurusi naanye atandiga nyikiro. Mwebare munonga. Naanye naija aha na munyaanyazi, banyaanyazi babiri bari aha, twabaheereza ente mwembi. Full stop. Robina naakuha ente. Kandi iwe ku waayeyoreire abaana bakaba baakura, kandi iwe waagumire omu bigyere bya John, reka otagitaanyaguze, kaguma ehuriire, mbwenu ente niiwe naagiheereza. Mukama ayoore. Nyowe abaana mwijuma mbaheereza ente mwembi. Mbwenu nyowe ente naaziheereza aboojo aba. Moses n'omukazi waawe naabaha ente, kandi na Dickson n'omukazi waawe naabaheereza ente. Moses ente niiwe naagiheereza kora JRC. Tinkwija kutuura na nyina na na b'ente ibiri, naiwe na Moses Omu mwaija omu kuhingira nkabaheereza ente, bakabanza baaza omu by'okujuga kwonka nyowe naareeba okujuga omu mwanya gw'okumpeereza ente naaziheereza abaana abo. Nimwija kutunga omwanya nimwija nimuzaakiira, nizibaasa kuba zaayeyongyire n'okweyongyera so nimwija kutunga omwanya nimwija nitubateetsa then na Dickson Nawe naija kutwara eye, kandi n'omukaikuru nawe omureetere eye. Twakureetera ekirabo Dickson. Director General nawe yaakuha ekirabo, naija kukikuteera aha simu yaawe. Kandi ekyangye naanye naakuha ente ahabw'okuba munywani wangye. Nyowe ente naaza kugiha muharange Zelda na naiba Moses. Dickson, Nkutwereire kandi naija kukuha ente. Dickson, Nakuha ente. Dickson, Mpingiirwe naiwe naakutaahira obugyenyi naakuheereza ente. Moses na Dickson, Naabaha ente. Nyine obute bukye munonga kwonka naakuha ente. Dickson, Naakuheereza ente. Nahabwekyo Dickson naakuheereza ente. Dickson, N'ebyangye naiwe biri turugire hare. Nkutwereire, tinkwiija kukuhemukaho, naakuha ente sebo. Naakuheereza ente kwonka naanyenda ngu ngigambe abanyakazi ou bari bakiriho ku oraije mbakutwaremu n'abaanyu bakungambiire. N'ahabw'ekyo kora owaizire, noija kwihayo ente nyingi. Hati iwe omurengwa ogyenda oheereze ori omurengwa mugyenzi waawe, hati iwe oheereze Dickson. Aa, niinyenda kubasiima. Ekindikwenda kubasiimisa, nitwenda kubaheereza ente, iwe na Christina.
Naakuheereza ente ei orikwenda,
Dickson. Aa, Moses, ninza kuha ente.